An balyň göreni dirimi diýipdir. Diri, e, diri bolsa bir zada düşürse bor indi indi diýär. Moskwijiň ýerine çe ul iki san bal şeýle ýalpyldap dur diýär. Düşür diýipdir. Eý düşürýär ony. Uzagrak gaýtalaýypdyr da molla bu kagama tirsegine galsyn. Uzagrak galsyn da tirsegine galsyn. Mollaň gözi ikinji balykda diýär de heý. Jigim bajagaz balyňam düşür kakaň dik duraýyn diýär. Wah karaýyp. Bir magazyna barypdyr daraý onuň buratyny suw aljak bolup. Adýadyna çolok dädä pikirlenip magazynça näme diýjegini. Agam şu nuň paka diňdirmeli. Daýaw girip, desantka gullugy bilen unup, E samolýot alyp gitdi gürrüldedi diýip. Onam bir birden bökmelem bökenok diýerdi ha. Bök diýipdir. Ýok bökünçik men sesim myrk diýýäm şunda. Priçom ol ses berdi özüň oklaýmalydyr da haw diýipdir. Ýok nädip böken sesim myrk diýip dur diýerdi. Eý kelläň işleýärmi seniň özüň bökmelok sesiň bökenok. Ýok ýok bökjek hä diýýär. Itekleşek bolýar daýaw eýgerdenok diýerdi.

Küşt oýnap otyr birem. Biz bellädin ama amerikany gyryp gutarjagaý diýip dur gapdalyndaky samsygyr ekeni. Beh bu zatlardan Wan Damdan habar ýok. Kinoda ýeňensoň onam alar ekeni. Ýene. Sar. Ol baba daýhanda bilen onuň 40 ýyllyk diýip bir oba barda. Ondan hakyk bolan waka diýýän o dik giderle başga dik gidiýär. Ol o dikkiň ady Öwez Muhammet da. Bulam çepbeke öňden çepbe diýip ýörse o. Muňam hakykat täş meme. Ozaň ýanky dik gidilýän traktor gat sürýän eken oda öňüne traktor geçiren ok diýdi. Aýna burun aýala diýýär gyýw diýýär. Sygrama molap bizar etdi munda öküzek diýýär. E, daň traktoryň yzyna diýýär. Onuň yzyna traktoryň yzyna ýaňky sygyr daň ýalar gaty sürüp bolanokda. Şu sygryň ýöreýşine ora sürmeli. Aý, ýuwaşdan söre ýürüp sürüp barýar. Sygyram patdyk, putdyk diýip ýöräp barýar. Aý, bir öl traktor gapdalyndan Geçip gidipdir. Bu kim ay menden geçer ýaly owa barsa indi planyny ozdum diýse, ýo, men o Bu ýabyry bolup biljek däl, skora tarapdyr gidýär diýýärler. Çap suratdyr kellege. Sygyr ýatdan çykdyr, janawar şeýdip barýar. Muny gapdan näk göräýipdir. Eý, bu näme? Sygyr bar, hä, sygyr bar. Waý, kelläm urdy, tormoza basýa. Ylgap düşýän janawar eýle, beýle togalanyp, aýaklary döwük, ham sypyrylgy. Aýny soýamasaň alaç ýok. Çötegöriň oglanlary bükülýärler teleşke, öýüne gelýär. Aýaly aýdýar, Meýit ýaman çalt geldiň-le, hany sagyr diýipdir-de. Ýa gahary gelip durdy. Ana, teleşkäňde bar min-de göräý diýipdir. Aýaly seredýär, sygyr garara äsel geldi. Aýaly aýdýar, Towa, bir öküziň edenimi şu. Habaryndan ne bar süýrelen. Meýit ýaman çalt gürleýän ekenler.

Aýna gidip ugradylar ony, atçy bökene çala galmaly, galmalymy näme şo, şoň ýaly bolmaly çemeli. A bilenokda ol löňk ede yza düşse löňk yza löňk iň yzynda diýäden bir gezek döňüp gitse gitmeli la. Çak gidip barýar. Eee başga atyňyz ýok. Kaptan näka. Ööö başgadan näme çyk şony tapyp oňaranok dedi. Ýok men muny tapyp gutaryp gelýän. Bilemde ýan kafut bolat barýar ýerde. Hydyýew kelle bilen topy derwezä tarap ana okýar. Baýramowa geçirdi. Baýramow top kellesi bilen ana okdulyp barýar derwezä tarap. Dorda Pelli diýen atymyz Pelli halydan birinji bolup geçip barýardy. Bir at çapyşyk geçäýdi. At çapyşyk alyp barýar eken. Öňem-ä geldiň-ä inim diýip. Aýram nika bolana gyýşana gaýaty masgara etdiňiz. Nika gyýyp bolýar, ýigrimi müň manatlyk syryk gaýypdy-da keçä gyza. Muny hem aýyrsyzja bir hepdeden ýamaşgan gelýär diýip. Muny näme etdiň walla, gowa mawy malyň gitdi-ä ol diýip, molla näme edýär diýip. Nämemi jigim, ýigrimi müň manat üçin ömrüň ahyryna çenli ýaşaşjak bolýaň. Ýüz müň manat getir, tybarkalap bereýin diýip. Bir ýaşuly gaýyň ýanyna baryp durupdyr-da, Ejigiň oglumy örjek pul karz ber diýipdir.

E şimdi çıktı öýden üfle diýip dur, üfläp dur, ugaryny özüň aýtdyr daýanky. Am hiç şeýläk diýip, ýyk transformator özür ýa diýip. Gelmese gapyny açsaňyzlaň äriňiz geldi diýip. Biri şonda gowy doňupdyr da öz öýdürip girýä diýdi podýezde. Warat nemesini zybana basy. Fyodor ýaly daýy öýe çykypdyr ýemilýär. Näme gerek diýip. Men şu taýda ýaşaýan diýip. Sen şu taýda ýaşaňok, tark gapyny ýapýar.

Eý, nähili adam-a sen-eý, wapja gijeňok, sen şo duran ýeriňde dursuň diýip dur. Bolýa, bolýa, men-ä şo ýerde durun. Näme üçin sen hemme gapyda durdyň? Başga gapa barýan diýýär. bir park mahara bardyr. Ay e, baryp otursam şoň park mahar gaýçysyny daragynda goýup kellesini maňlaýda ýaratdy.

Iki sany oglan ne uruş döwründe nemislerden gaçýardy. Bular kowýar, bular gaçýar, bular kowýar. Ahyry çölüň içine gelýär, gury guýy bar, muny özüni oklaýarlar daýy. Ýokardan nemisler gygyrýar diýýär. Kim bar diýip bu ýaňlandyran bolýar diýýär. Kim bar, kim bar, kim bar? Adam barmy diýýär, adam barmy, adam barmy, adam barmy?

Mundan göý bolupdyrlar, içi bilen içip galanynam ýokarda çertli balyk gidýärler. Aý, daň geçen içipdiler, irden gurkýar, gutýar ýerden bir. Gelenimize görä bir Leninem görüp gider diýipdi. Aýaňky goçura durlar, gapdandaky görgüli gabyz bolupdyr-da.